Amser nawr i ni gamu fewn i fyd y gemau cyfrifiadurol. Dydd Gwener nesaf, mae Baftas y Gemau, Baftas y Gemau Cyfrifiadurol, ia, dydd Gwener nesaf, ac yma i siarad am ydy'r holl noswaith gyda ni, mae'n arbenigwr gemau cyfrifiadurol ni, Dylan Edwards. Hwre! Nawr te, cyn i ni ddechrau, Dylan, mae 'da ti y swydd, 'swn i'n gweud, gorau yn y byd. Oes. Beth yn union wyt ti'n wneud?
Yym, dwi'n testio gemau Cyfrifiaduron drw'r dydd. Waw! A pa gemau ti'n um, testio te? Yr gemau Lego ar y funud. A shwt ma' nhw?
Ma' nhw'n gret, yndi?
Ie, ti'n Lot o hwyl, swydd?
lot o hwyl, yndi, ma'n gret.
Gret, oce. Okay. Wel, siarad ti ychydig bach am y noswaith ma nawr. Siw mae fe'n gweithio? Um, odi ar un peth â yr, yr BAFTAs rhaglenni teledu? Mae'r BAFTAs i union un peth ar uh, yr ei Film Awards, mm -hmm. lle mae bob dim yn mynd i fewn i um, gwahanol subjects. Categoriau, ie?
Categoriau fel Yy y gêm gora yym gêm antur gora gêm yym chwaraeon gore a a gêm teuluol hefyd gora. A o's rhywun yn cyflwyno'r no'r nosweth i gyd? Oes yym Dara O'Brien sy'n cyflwyno. O Dara O'Brien oedd e'n grêt. Y dyn odd Mock of the Week ei hun. A ma' fe'n rywfaint o gamewr ei hunan? Yndi yndi mae o'n gneud o am yr ail flwyddyn ŵan a wedyn mae o o hyd. Mae o'n deud bod o wrth 'i fodd efo gemau a dyna pam bod o eisiau cyflwyno fo. Chwarae teg iddo fe.
Wel, un o'r gemau, wrth gwrs, sydd wedi cael derbyn enwebiad yw'r gêm yma fan hyn, sef yr Super Mario newydd, ie? Super Mario, New Super Mario Wii, ie, mae'n gêm anhygoel, mae'n mae'n dod â lot o... o dwi wedi chwarae lot o'r Super Mario pan o'n i'n ifanc, a mae'n dod â'n amser ifanc i'n nôl efo fi. Ie, amser y um, NES a'r, a'r yeah. SNES, wrth gwrs. A yy categori teuluol ma' hwn yn dod o dan, ie? Teuluol ma' hwn yn dod o dan, ia. A ti'n meddwl bod 'da fe siawns go dda i ennill? Dwi'n me'wl bod o'n un o'r ffefrynna efo yr yym y Wii Sports Res- yy Wii Resort newydd. Wrth gwrs, ie.
A shw ma' fe'n cymharu gyda hen ffefryn i fi, yym Mario Kart? Yy Mario Kart? Yym ma'r ddau yn Hollol wahanol.
Ffantastig, ie, hollol wahanol yndi, ond fedri di'm cymharu'r ddau, dwi'n meddwl bod y ddau yn ffantastig y gemau. Os o'n i'n gorfod dewis un, dwi'n meddwl na Mario Kart dwi'n meddwl sa'r gorau. O, ar y teg i ti am weud. Fi ar ochr chdi.
Yes! um, nawr, sôn wrthau ychydig bach am y gemau eraill yn y categori eraill. Mae yna gem antur sy'n dod i'r brig a mae pawb yn siarad yn byti wrth gwrs, yw Assassin's Creed 2. Ie. Yeah. Mae yna lot o sôn wedi bod am Assassin's Creed 2 oherwydd bod yna Lot o waed a lot o violence 'di bod yn yn yr gêm oherwydd ti'n gor'o' actio fel assassin a gneud jobsus i bobol ag yy lladd pobol. Ma'n hala ofon arno fi ma' raid fi weud y gêm hyn. Yndi mae o'n mae o'n brutal 'di'r gair dwi'n me'wl bod... A ti'n meddwl bod e myn' i ennill? Ww.
Ella. Mae o rhwng Assassin's Creed two a Call of Duty. Shwt allen i anghofio ambyti Call of Duty? Ma' Call of Duty'n ffantastig o gêm dwi efo fo'n hun. Pa un yw dy ffefryn di?
Call of Duty o bell ffordd. Ie? Wel, chwarae teg i ti am weud hynny. Cwestiwn um, pwysig iawn da fi i ofyn i ti. Wyt ti'n fan o Pro Evo neu FIFA? Pa un sy'n orau da ti? FIFA. O, oh, twel! Pro Evo i fi. Ond wrth gwrs, Pro Evo ddim wedi derbyn enwebiad, ond mae FIFA Na, wedi. Mae FIFA wedi, do.
A ti'n meddwl bod e'n y gêm gorau o'r ddoi? Yndi, yndi.
Dwi'n meddwl bod o'r gêm gorau. Oedd uh, Pro Evo yn arfer bod o well na Fe ond mae FIFA 'di dod i'r frig dwi'n meddwl dros y blynyddoedd dwytha 'ma. M-hm. Ma' 'na un categori hefyd yym ble ma'r ble ma'r gynulleidfa adre, ni, yn hunen yn gallu pleidleisio am ein hoff gêm ni, ie? Yr yy yr un yr un mwya yn hyn i gyd sef yr y gêm gora'. Y categori gêm gora', ie? Felly fedrwch chi fynd ar y gwefan bafta dot org a fedrwch chi fynd yna i bleidleisio am ge- am 'ych gêm gora'. Waw, a gawn ni hefyd wylio'r holl beth yn fyw am yym gwarter i naw ar ddydd Gwener nesaf wrth gwrs. Nawr, yn gyflym, cyn i ni fynd... Ie. ...yym, beth wyt ti'n ddisgwyl 'mlan am 2010? 2010? Pa gêmau sy'n mynd i gyrraedd y brig, ti'n meddwl? Ma' 'na ddau gêm, un i'r Playstation a un i'r Xbox. Yr gêm i'r Xbox ydi Halo Reach. Ie. Ma' hwnna'n mynd i fod yn ffantastig o gêm. Dwisgo mlan i hwnna ers sbel nawr. Yndi, brilliant. Ac yr un i y Playstation ydi Gran Turismo newydd. O! Ma' hwnna dod drwy diwedd y flwyddyn a ma' hwnna mynd i fod yn ffantastig. Byrlymus a dwys. Diolch yn fowr iawn i ti am ddod miwn 'ma a gobitho nei di fwynhau wylio fe ar y we. Ond am nawr, ein arbenigwr gemau cyfrifiadurol ni, Dylan Edwards! Woo!